Fi yw Miran Iwerydd, dyfes i lan yng nghefn gwlad gorllewin Cymru. Oedd siarad Cymraeg yn rhywbeth hollol naturiol i fi, a mae wedi bod yn rhan o mywyd ers diwrnod ges i ngeni. Mae fy addysg wedi bod drwy'r iaith Gymraeg, dwi'n cyfathrebu ac yn cymdeithasu drwy'r iaith Gymraeg fyd. Ac erbyn hyn, dwi'n defnyddio'r Gymraeg yn yn swydd fel cyflwynydd ar S4C a BBC Radio Cymru. Ond dyw'r dewis i fynychu addysg Gymraeg ddim yn un sy'n dod yn hawdd i bawb. yn enwedig i bobl o'r gymuned pobl ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Felly dwi wedi dod i gwrdd â theulu Katie yng Nghaerdydd i glywed sut brofiad oedd mynychu addysg iaith Gymraeg iddyn nhw fel teulu. in Welsh medium education, what I've found from growing up in it, there's it's 99% um, mainly white people. Yeah. So was the colour of Katie's skin and Welsh medium education ever something

if they were going to get any racism kind of directed towards them they probably would have got that anywhere that they went. Beth oedd y profiad 'na fel i ti'n tyfu lan yn addysg cyfrwng Cymraeg fel person o liw, fel merch du, beth oedd e fel i ti? I fod yn onest, oedd e ddim rili, nes i ddim sylwi gwahaniaeth tan i fi edrych nôl ar profiadau a fi'n meddwl, o, dyna pam o'n i'n teimlo fall- falle bach yn gwahanol. Y peth mwyaf i fi, falle oedd fy ngwallt i, o'n i byth eisiau gwisgo gwallt fi allan, o'n i wastad eisiau fe edrych fel pobl fi'n gweld ar y teledu neu fy ffrindiau i gyd, a fi'n meddwl oedd lot o hwnna i wneud gyda'r ffaith fi oedd yr unig merch du yn y flwyddyn trwy ysgol gynradd, yym, falle na un merch tuag at y diwedd, ond wedyn yn mynd i Plas Mawr. Oedd 'na lot fwy o yym pobl du a pobl o liw. A o ran cymorth ar gyfer plant yym oedd o liw, oedd 'na, oedd e'n anhygoel. Oedd 'na grwpiau cydraddoldeb, yym, oedd 'na grŵp cydraddoldeb balch ar gyfer plant oedd yn dod i ysgol oedd yym o hiliau gwahanol. A oedd hwnna'n anhygoel achos be oedd e 'di gadael ni wneud oedd i yym, archebu llyfrau oedd yn fwy kind of cynrychioli yy pobl o heuliau gwahanol a chefndiroedd gwahanol, ac wedyn oedd pobl yn gallu darllen nhw a gweld, o na, mae 'na pobl du sy'n gallu siarad Cymraeg, mae 'na pobl Asiaidd sydd yn gallu siarad Cymraeg, mae 'na cymeriadau du ac Asiaidd sy'n siarad Cymraeg, a oedd hwnna'n rili lyfli hefyd i weld bod nhw'n 'neud yr effort i yy fod yn cynhwysol ar gyfer pawb o bob cefndir. So, es ti mlan i neud Lefel A trwy gyfrwng Gymraeg? Ie. Dofe? A ti yn Nottingham nawr yn y Brifysgol. Ie. Ti 'di bod 'na bron i flwyddyn. Ti byth 'di teimlo ar unrhyw adeg bod neud addysg ti yn y Gymraeg 'di dal ati nôl o gwbl? Na, yym, o'n i wir yn poeni am hwnna i ddechrau gyda, ond Ar ôl y chwech wythnos gyntaf, chi'n dysgu pethau newydd anyway, so mae pawb ar yr un, you know, yr un lle, mae neb yn gwybod be yw unrhyw beth, so oedd e ddim, oedd e ddim yn big deal. O'n i'n meddwl byse fe 'di bod, ond rili oedd e ddim o gwbl. Nikki, would you say that having kids in Welsh medium education has maybe opened your eyes more to Welsh culture? Definitely. Erm, when I was in